Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes ëm 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Virun dëser Episod eng kleng Content Note, An dëser Episod ginn d'Themen Depressiounen a Suizidalitéit ugeschwat. Wanns du domat e Problem hues, dann lauschter dës Episod wann ech géif net eleng.
Ma hallo an häerzlech wëllkomm an der neier Episod vu Méi wéi Sex, der Nummer 130 schonn. Ech sinn haut net eleng am Studio, ech sëtzen hei mat engem ganz wonnerbare Gaascht, dem Anat. Hallo Anat. Hallo. Ech hunn dech grad gefrot, wéini dass du dech geout hues. Wéi al wars du, wéi s du dech geout hues? Wéi ech mech geout hunn? Jo, wéi gesot, dat war am Joer 2020. Do hat ech nach 51 Joer.
An ech mengen, domat kann een erahnen wouriwwer et haut wäert goen. Mir wäerten haut iwwer Coming Out Later in Life schwätzen, dat heescht mat enger Persoun déi fir jonk Verhältnisser relativ spéit hiert Coming Out hat. Anat, firwat hues du dech dann sou spéit geout? An als wat hues du dech am Fong geout?
Also ech hu mech geout als Fra, well ech jo als Jong op d'Welt komm. Ech hu mäi Liewen als Mann gemat. Ech hu mech awer ëmmer am falsche Kierper gefillt als Fra an dat ass ëmmer méi schlëmm ginn an et ass iergendwann net méi gaangen an do hunn ech mech missen outen. An firwat hunn ech mech eréischt esou spéit geout? Bon, a menger Jugend hat ech d'Gefill, dass eppes net mat mer stëmmt. An do si Jore vergaangen, an och eréischt méi spéit, esou ab 30, dunn eréischt wosst ech eigentlech Bescheed, wat mat mer lass wär, dass ech eng Fra wär. An allerdéngs, ma do war mer Enn nonzeger Joren, Do hätt ech mech vläicht kënnen outen, ech weess et net. Ech weess och net, ob ech dozou bereet war perséinlech. An ausserdeem war eis Gesellschaft deemools nach anescht an ech hat och do immens Angscht, wat passéiert, wann ech mech outen, wéi hëlt meng Famill dat op, wéi hëlt d'Aarbechtswelt dat op. Mäi ganzt frëndschaftlech Ëmfeld, ech hat einfach Angscht an ech hunn déi Thematik jo wuel oder esou kannt. Also ech hat keng Anung, wat géif passéieren. A wéi datt ech jo nach net esou al war, hunn ech mer dann och déi Gedanke selwer verbueden, fir, jo, fir weider do ze goen. An eréischt vill méi spéit am Liewen koumen d'Gedanken, dass ech ginn ëmmer méi al, et bleift ëmmer manner Zäit a wann ech elo net reagéieren, da woar mäi Liewe fir d'Kaz, fir näischt. An ech sinn och do während Joren esou richteg duerch d'Hell gaangen, dass deelweis guer näischt méi gaangen an ech wollt net méi liewen. Jo, dunn hunn ech gesot, ech muss mech elo outen, well soss leeft näischt méi. An jo, vue datt ech mech och net éischter getraut hunn an ech an och d'Gesellschaft vläit net esou bereet war fir dat Thema, huet et eben esou laang gedauert. An am Nachhinein muss ech awer soen, well ech esou schéin a gutt Erfarunge maachen a menger Famill, an der Aarbechtswelt an a bei menge Frëndschaften, stellen ech mer elo d'Fro, firwat hunn ech dat net vill, vill éischter gemat?
Wat war dann esou däi Prozess fir dech ze decidéieren, dech endlech ze outen? Also hat do vläit Wat hat dorop en Afloss, fir dat ze maachen, och vläit vu gesellschaftleche Verännerunge wéi Gesetzesgebungen a sou?
Also iwwer Gesetzesgebungen an esou gesellschaftlech Verännerunge wosst ech do nach net esou Bescheed. Ma et, mäi Liewe war elo esou, ech hu mech do 2000 bestuet, ech hunn zwee Kanner kritt kuerz dono an ech hunn ëmmer erëm, Eng Art Duebelliewe gefouert, sou verstoppt. Wann et laang war, hunn ech mech als Fra gekleet an sou doheem natierlech net virun d'Dier gaangen, fir dass keen dat gesäit. Awer ma am Ausland hunn ech dat awer oft gemat. An wat do passéiert war. Dunn war meng Famill 2015 zwou Wochen fort an d'Vakanz an ech war net mat. An do hunn ech während 14 Deeg nonstop als Fra gelieft, 24 Stonnen am Dag. An dat war einfach fir mech déi perfekt Welt. An déi Welt huet e jëeet Enn fonnt wéi si erëm waren. An dunn ass bei mär näischt méi gaang. Dunn hunn ech gesot, ech kann esou net weiderliewen. Ech sinn dunn also zwee Joer esou duerch d'Liewe getroll an du wollt ech där ganzer Saach also mär selwer en Enn maachen, wat elo hautdäknesch Gott sei Dank net funktionéiert huet. An du hunn ech beschloss, nëmmen een Outing op ganzer Linn ka mer hëllefen. An dunn huet et nach annerhalleft Joer gedauert, bis ech endlech bei enger Persoun de Mond op kritt hunn, an dat war dee Moment meng Fra.
Wëlls du eis dat soe wéi deng Fra reagéiert huet? Jo, also ech, och mär haten do schonn säit laange Joren eng extrem schwiereg Bezéiung, well well ech net méi wollt, net méi konnt, also schwätze lo hei vun intime Bezéiungen, et ass einfach näischt méi gaang an mir hunn jorelaang net méi, also an engem Raum geschlof an esou an do koum de Moment, do hunn ech mech einfach getraut, do war ech beiert nuets, gesot ech muss mat der schwätzen, dunn hunn ech em gesot wéi ech mech fillen. Hatt huet gesot, Ok, a wat bedeit dat elo? Dann hunn ech gesot, Ech kann esou net méi weidermaachen. Ech muss mäi Liewen änneren, soss geet et net méi. Ech, et war mer dee Moment och egal, wéi et géif reagéieren. Ech wollt deen Drock einfach lassginn an ech hu mech direkt befreit gefillt. An wat du passéiert ass, Dat hat ech net am, net am Dram dru geduet. Hatt huet mech an den Aarm geholl an huet gesot, et géif zu mer stoen an mech ënnerstëtzen. An wann ech dee ganze Wee wëllt goen bis zur Operatioun, hatt wär fir mech do. An An dat huet et och gemat. Dat huet vun deem Moment un, zwee Joer duerno, also lescht Joer am Juni sinn ech op Haiert ginn, dat huet mech immens emotional ënnerstëtzt, dat huet ganz gutt reagéiert, well ech weess vun anere Leit, meeschtens ass dat net esou. An et huet mir vill bruet. Et konnt mer elo net wärend der Transitioun iwwer rechtlech, administrativ oder medezinesch Saachen hëllefen, awer. Déi emotional Ënnerstëtzung war do doheem. Mir hunn zwar och vill gestridden, dat gehéiert derzou, well fir hatt war dat jo och eng immens Veronsécherung, wéi seng Zukunft giff ausgesinn an esou, mee wéinst mol bis de Moment kuerz no der OP war dat bei mär perfekt an dofir sinn ech haut der Meenung, deen. Aachten Juni 2022 war fir mech ee vun deene schéinsten an emotional stäerksten Deeg vu mengem Liewen an ech wäert him, egal wat kënnt, ëmmer dankbar dofir sinn.
Dat ass immens schéin, dat freet mech immens an dat réiert mech och grad immens. Jo, merci. Mech och.
Mär kommen elo erëm Tréine wann ech dovun aschwätzen. Jo, domat bass net eleng. Ech hunn och e bëssi de Pippi an den Aen. Dat, also dat freet mech immens, dass de déi Präsenz an dengem Liewen hues an dass de déi Ënnerstëtzung a. An dass de déi Ënnerstëtzung an dengem Liewen hues, dat ass, dat ass wahnsinneg wäertvoll. Jo, bauh, d'Situatioun ass elo e bëssen anescht, mee, mee deemools, wéi de Trump ukomm ass, war hatt fir mech do, ja. Dat ass, dat ass wonnerbar. Jo. Wéi war et da bei anere Leit, wéi s de däi Coming Out has? Also, ganz gutt. Ech war selwer iwwerrascht, dat heescht beim Rescht vu menger Famill. Do muss ech och soen, zum Beispill mäi Brudder, dee sot, oh cool, dann hunn ech elo eng Schwëster. Mäi Brudder sot och, hie géif do hannert mer stoen an wann hie géif domm kommen, da géif e sech viru mech stellen. Jo, an am léifste vun allen, vu menger Famill, war mäi Papp. Wéi ech mengen Elteren dat gesot hunn, do waren se ee Moment, jo, och bëssen, bëssen iwwerrannt an esou. Mee mäi Papp, deen huet och mech am Aarm geholl an dee gesot, Wann s du dat wëlls, dann hunn ech ab elo e Meedchen. An och dofir sinn ech him ganz dankbar. Bah bei mengen Frënd, do war keen Problem, well déi sinn alleguer ganz tolerant an esou. An an der Aarbechtswelt, do si jo Leit D'Kollegen, déi hunn ech mer jo net erausgesicht, déi sinn einfach do. An do hunn ech dat geplangt, wéi ech mech do géif outen, well ech wollt mech per force och direkt do outen, well dann hätt ech och do de Wee fräi, fir esou ze sinn, wéi ech mech fillen. An ech hunn als éischt mat mengem Virgesetzte geschwat. An fir dee war dat kee Problem. An dunn hunn ech, bah ech hunn eng ganz, eng ganz Team vun enger Dose Leit ronderëm mech. An anstatt mat hinnen alleguer zesummen ze schwätzen, hunn ech se een nom aneren sou sou bei mech geruff an hinnen gesot ween ech wier an wat ech an Zukunft wëlles hätt. Fir d'éischt, fir d'éischt hunn ech dann mat deenen déi mär am vertrauenswürdeschen geschwat. An dann dono dann och e puer, wou ech geduet hunn, do sinn och e puer Querschläger a Blindgänger dobäi, déi iergendwéi blöd reagéieren. Mee erstaunlecherweis hunn déi Leit, wou ech déi schlechteste Meenung hat, déi nach am coolste reagéiert. Also do huet huet kee sech dann Eescht beholl. A well ech an engem ganz grousse Betrib schaffen, hunn ech geduet, dat geet elo weider bis erop an d'Direktioun. An ech wëll net, datt déi Gerüchter héieren, well esou geschwat gëtt, mä ech hu mech selwer gemellt an e Rendez-vous gefrot bei eiser ieweschter Personalcheffin an da sinn ech mech dohinner oute gaangen. Dat ass bei eis an d'Direktioun gaangen an no fënnef Minutte Gespréich hunn ech gesot kritt, Mär garantéieren als Arbeitsgeber voll Ënnerstëtzung. egal wat op der Aarbecht passéiert an esou weider an dat hunn déi och bis haut also jo gewisen. Ënnerstëtzung hunn ech bis elo weider keng gebraucht, well jo elo näischt Schlëmmes passéiert ass. Mä egal, et ass gutt ze wëssen, dass ee Cheffen huet, déi engem op der Aarbecht de Réck stäipen, wann et muss sinn. Jo, dat ass bestëmmt vill wäert. Och dat mécht mech frou, dass de och do op sou eng gutt Resonanz gestouss bass.
Wann ee lo kuckt sou an der queerer Kommunitéit u sech, déi ass jo oft, wann ech hei a Lëtzebuerg op Eventer ginn, awer relativ jonk, a grad esou Transkommunitéit, hunn ech d'Gefill, ass oft nach méi jonk. Wéi ass dat fir dech an där Positioun? An der queerer Communitéit, wéi fills du dech do? Ech fille mech do ganz jonk, well ech si jo eréischt d'lescht Joer nei gebuer, ne? Nee, also wéi ech mech do fillen, natierlech fillen ech mech gutt do. Den Alter spillt keng Roll an ech ginn och do vu Jonken unerkannt. Ech maachen Saachen zesumme mat Jonken, ech ginn och mol gär eraus, wou mol heiansdo méi Jonker derbäi sinn an esou. Dat ass alles cool. Ech fannen awer och, et sinn, jo, et ass richteg, wéi s de sees, et si méi Jonker wéi Eelerer an der Communautéit. Dat läit warscheinlech dann awer och dodrun, dass d'Gesellschaft ass haut méi op an tolerant fir esou Theeme wéi fréier. Mä mär sinn als Gesellschaft net méi tolerant, wéi mer fréier waren. Mee dat Thema Transgender zum Beispill oder ähnlech Themen, dat ass haut, Leit si besser doriwwer opgekläert. An d'Behuele vun der Gesellschaft géigeniwwer vun esou Leit ass einfach méi akzeptant ginn. Also trauen sech méi Leit sech selwer ze outen. Dat gëtt net méi ënnert den Teppech gekéiert wéi fréier an dofir schéint et, datt en haut vill méi ja queer Leit ronderëm lafen wéi fréier, mee a Wierklechkeet sinn et Sinn der grad esou vill, ne? Mee haut trauen se sech da méi fir sech ze outen. An ech fannen dat och gutt esou. An ech ginn och gär op Treffen oder aner Saachen, fir de Leit ze begéinen. Do hunn ech ewell e puer cool Frëndschafte geschloss. Jo, an dann, wéi gesot, also a Punkto Alter sinn ech och nach laang net dat Eelst.
Nee, dat, dat bestëmmt net. Wann s de dat alles mat haut vergläichs, wat war dann fréier, dat ass sou blöd, mee wat war dann virun 10, 20 Joer an denger Wahrnehmung vun där ganzer Thematik anescht?
Mä wéi gesot, dass, pardon, et war net esou en Thema an der Gesellschaft wéi haut, dass manner driwwer geschwat ginn. Fréier, wéi ech a menger Jugend war, wou ech an der Schoul war, do, do ass dat Thema transsexuell, transgender an esou, dat ass, dat ass ni gefall, dat ass wéi wann et dat net gi wär. An esouguer dat Thema Homosexualitéit, dat ass jo ganz salonfäeg ginn an esou, wat jo och gutt ass. An deemools war dat, nee, nee, op kee Fall ënnen driwwer schwätzen. Also dat war schonn e Skandal, wann een iergendwou ee Kand huet, dee kinnt homosexuell sinn. Da, an haut ass dat eben, haut ass et en Thema, haut ass dat ganz normal, gehéiert zum alldeeglege Liewen an domat huet dann weider kee méi e Problem. Jo, also wéi gesot, also fréier, fréier, virun 10, 20 oder 30 Joer, war et Leit, net manner tolerant wéi haut, mä se war bei wäitem net esou gutt opgekläert. An dat huet eben deemools derzou gefouert, dass en verschidden Themen tabu waren. An dat gesäit sech op den éischte Bléck esou un, wéi wann d'Leit eben do net esou tolerant gewiescht waren, mä letztendlech ass just net driwwer geschwat ginn, wat awer haut de Fall ass. An da kënnt d'Gesellschaft eben och méi tolerant eriwwer. Ech maachen och elo ëmmer d'Erfahrung, dass ganz vill Leit sech iwwerhaapt net dofir interesséieren, dass ech, ob ech elo Transgender sinn, eng Fra oder wat och ëmmer, ne? An dat Net-Interesse, dat ass jo dann och eng Form vun Akzeptanz, ne? Also, dass dat alles an der Rei fir si, esou wéi ech sinn, an dat ass gutt esou dann, ne? Jo.
Mir hate virdrun driwwer geschwat och, Iwwert deng Gefiller, dass de dech net éischter geout hues. Wat sinn deng Gefiller zu dem Fait, dass de dech réischt sou spéit am Liewe geout hues? Also net geout hunn ech mech haaptsächlech aus, aus, einfach aus Angscht. Op e, ech hat Angscht virun engem sozialen Ofstuerz, ne, an esou weider. An haut hunn ech jo genau de Géigendeel festgestallt. Ech hunn esou vill gutt Erfarunge gemat, esou gutt hunn d'Leit iwwerall reagéiert op mech an mäi Liewe mécht mer elo immens vill Freed. Ech erwächen all Moies an ech sinn, wow, glécklech, einfach glécklech eng Fra ze sinn. Jo, an dann stellen ech mer natierlech d'Fro, firwat hunn ech dat Gléck net schonn 20 Joer éischter kënnen hunn? Ech, dat war jo meng eegen Decisioun fir mech deemools net ze outen, ne? Dat ass heiansdo e Problem, wou ech dergéint muss ukämpfen. Ech hu wierklech, so elo 20, ja iwwer 20 Joer vu mengem Liewen einfach bewosst ewechgehäit, ne? Mä et ass elo ze spéit, ech kann et net méi änneren. Ech räiss mer och dowéinst kee Been aus. Ech versichen no vir ze kucken, well dat ass jo dat, wat nach kënnt. An dat, wat war, dat, dat war eben, kann ech net drun änneren. An awer, awer ass et heiansdo e bëssen, net elo haart, awer net angenehm, mer bewosst ze sinn, datt ech mech selwer net éischter geout hunn.
Ech verstinn déi Angscht awer och ganz vill, déi Angscht virum sozialen Ofstuerz a virum Brécken aräissen.
A wéi gesot, et freet mech immens, datt s de der keng Brécken agerass hues, mee datt s de esou vill Ënnerstëtzung. gewuer gi bass. D'Fro ass natierlech, elo hale ech mech éischter an Out, 24 Joer oder 25 Joer, dann hätt ech natierlech all déi Jore vu mengem Liewe gewonnen. Mee deemools hätt d'Gesellschaft mat Sécherheet net esou positiv wuelwollend reagéiert, wéi dat haut de Fall ass. An da wär meng Transitioun net esou gutt gelaf, wéi dat war, an ech hätt bestëmmt eng oder déi aner schlecht Erfahrung gemat. A wéi dat dann ausgaange wär, dat kann ech jo net soen, ne? Jo.
Deng Erfahrung wier bestëmmt eng aner gewiescht. Op jidde Fall.
An esou hunn ech op jidde Fall ganz schéin Erfahrung gemat an ech hunn Ech ka wierklech eng Lanz brieche fir d'Gesellschaft hei zu Lëtzebuerg. Hâ, Leit sin cool. Et gin natierlech e puer Blindgänger an esou, mä dat ass egal. Also alles an allem all Respekt fir Lëtzebuerg. Et muss ee jo och emol Luef héieren. Dat dat freet mech, dass deng Erfarunge sou gutt waren. Wat mengs de dann, dass Leit an denger Situatioun, giff ech emol soen, also och, oder Leit, déi an där Situatioun sinn, an där s du nach viru e puer Joer waars, dat heescht, déi bësse méi wäit am Liewe fortgeschratt sinn an déi nach am Closet sinn a sech net geout hunn, wat giffs du hinne roden? Wat hätt dir gehollef ze héieren oder wat huet dir gehollef ze héieren? Also wat ech deenen Leit giff roden, also grad wa se schonn an méi wäit am Liewe stinn, einfach ou dech, ou dech einfach a ganz egal wat anerer soen, et geet ëm dech, et geet ëm deng Liewensqualitéit, et geet ëm däi Liewen, well et ass esou, mär sinn net onstierflech, d'Zäit tickt a mat all Dag ass déi Zäit déi engem nach iwwreg bleift gëtt ëmmer méi kuerz an iergendwann kënnt dee Punkt wou sech dat dann och vläicht net méi lount oder esou. Ech hu mech och geout mat ugangs 50, Lo hunn ech och direkt fonnt, oh, sinn et awer schonn al, mee nach ass Zäit, nach lount et sech fir mäi Liewen zum Gudden ze änneren. Dat spieren ech jo och all Dag, mee ech kenne Leit a mengem Alter oder souguer nach e bësse méi al an déi drucksen do ronderëm, esou wéi ech mat 30 Joer, an et geet einfach net vir oder se sinn onglécklech, mee se trauen sech dann och net. Ech verstinn dat nach ëmmer, firwat dass déi sech net trauen, mee wéi gesot, D'Auer téckt an jo, iergendwann kënnt een op de Punkt, wou een da seet, oh, elo lount et sech souwisou net méi an dann hunn déi gelieft fir, fir näischt praktesch. Mengs de, et gëtt e Punkt, op deem et sech souwisou net méi lount? Also ech mengen, esouguer wann ee sech mat 70 oder 80 out, deemno wéi huet ee jo awer nach, wann ee Chance huet, 20 Joer iwwreg. Jo, ech hunn dat elo esou gesot. Natierlech Sinn dat individuell Entscheedungen? Jiddweree mécht dat mat sech selwer aus. Wann eng 80 järeg Persoun sech bis dato net geoutet huet a mécht et eréischt dann, a wann dat iergend ee positiven Aspekt an deem sengem Liewe bréngt, dann huet dat sech dann och an deem Alter fir déi Persoun gelount. Also wéi gesot, mee ech kann nëmmen op mech selwer kucken an ech denken et wär virdeelhaft wann ee sech dann sech sou fréi wéi méiglech awer kann outen, ne, och wann et net einfach ass. Ech mengen wann s de 20 Joer hues, dann dann hues de Zäit an dann denks de ok mol e puer Joer waarden an kucke wéi mäi Liewen sech entwéckelt an esou. Awer och bei mär elo hunn ech geduet elo nach waarden, dat geet net méi. war onméiglech. Bei mär war et war eng Fro ëm Liewen an Doud. An jo. Ech freeë mech, dass de dech fir d'Liewen decidéiert hues an dass dat gutt ausgaang ass. Ech och. Ee wonnerschéint Liewen an jo.
Et héiert een oder et gi vill Berichter vu jonke Mënschen, déi an hirer Transitioun sinn, an hirer medezinescher Transitioun. Wéi hues du deng medizinesch Transitioun, och am Bezuch op däin Alter, erfueren? Hues de do vläit iergendwellech Verännerunge festgestallt, déi vun der, vun deem wat een esou vun der Norm vu jonke Leit héiert, ofgewach sinn?
Also ech weess elo net, also wat mech elo betrëfft, ech hunn dat alles bis an d'lescht Detail geplangt. Ech, wéi ech bis geoutet war, du war ech ënnerwee an mäin Zil war fir méiglechst schnell mäin Zil, also d'Operatioun, déi medezinesch Ugläichung ze erreechen. Ech hu mech dunn am Virfeld informéiert. Ech hunn ganz vill geliest iwwer déi medezinesch Aspekter, déi do kommen. Wéi ech dunn fir d'éischt bei en Endokrinolog war, also dat ass en Dokter, Spezialist fir Hormoner, dunn Hat ech schonn schrëftlech mäin eegene Projet dobäi a wat ech mat Hormoner a wat ech do wëlles hunn an esou an deen Dokter huet dat fir gutt befonnt an dunn hunn ech eng ganz eng relativ Hormontherapie douce ugefaangen an sou kontinuierlech ëmmer bëssen méi. An dat ass gutt gaang. Kierperlech hunn ech mech do immens gutt gefillt, well déi Ännerungen, déi sinn komm, awer lues a lues, esou schrëttweis. A wéi eng Stellung hat deng geschlechtsougläichend Operatioun da fir dech? Wéi eng Bedeitung hat déi? Daatz, dat war fir mech den schéinsten Moment vu mengem Liewen. Also ech kann mech emmer erënneren, ech war an der Klinik am Ausland an ech sin dun den Anästhesisten emmer emmer geschwaatz an dun, jo, dun hun ech d'Aan zou gemaat. Also ech war fort. Eng gefüllte Sekonn méi spéit hunn ech d'Aen erëm opgemaach an du war et fäerdeg, jo. An do war ee vun den Dokter an deen huet mer gesot, dass déi ganz OP fënnef Stonne gedauert huet. An zwou, dräi Minutten drop hunn ech gefrot, jo op Däitsch, Ist das Ding weg? An du huet hie mer geäntwert, Oh ja, alles weg. An dunn ass fir mech War esou e Bann gebrach, ech hunn hârt gekrascht do an dat war esou en emotionale Moment. Déi Leit do hu mech och all verstanen, well deene meeschte geet dat esou do. Mä wéi gesot, dat war fir mech dat dat Allerhéchst vu mengem ganze Liewen an nach ëmmer. An do war ech 15 Deeg an der Klinik an déi 15 Deeg waren och emotional Dat war déi scheinst Zäit vu mengem Liewen, also emotional betount. An déi OP, also wat ech do erlieft hunn, wann ech virdru war, géif ech et nach eng Kéier maachen an nach eng Kéier an ëmmer erëm. Also dat war richteg fir dat ze man. Dat war déi beschten Entscheedung vu mengem Liewen an mäi Liewensgefill, wat ech elo empfannen, gëtt mer Recht.
Dat freet mech, dass dat déi gutt Decisioun fir dech war an dass dat der esou vill Freed bruecht huet. Ech muss awer soen, wann ech deng Timeline esou richteg am Kapp hunn, du hues dech 2020 geout, du hues d'lescht Joer deng Operatioun duerchgemaach, dat ass och, well ech awer vill Transpersoune kennen, fir dat wat ech sou matkritt hunn, e relativ séiere Wee. Wéi huet sech dat fir dech ugefillt, fir dat sou séier deen Accès dorop ze kréien? An och wéi ass dat gaang, dass de deen Accès sou séier drop kritt hues? Also fir d'éischt emol, ech wollt viru maachen, ech wollt gär, ech mengen dat hat ech scho gesot, mäin Zil OP esou schnell ewéi méiglech erreechen an eeben och aus Altersgrënn, A wéi gesot, esoubal ech d'Transitioun ugefaangen hunn, dat Éischt wat ech gemat hunn, ech hu mech informéiert iwwer déi rechtlech Prozedur, wat muss een hei maachen, Psychiater, CNS an alles, wéi fannen ech Dokteren am Ausland, déi mech eventuell kéinten opréieren, wat muss ee maachen fir eng Hormontherapie, wat muss ee maachen fir den Numm an de Geschlechtseintrag kënnen hei ze änneren zu Lëtzebuerg. Dunn hunn ech. Eng Psychologin opgesicht, déi sech e bësse mam Thema auskannt. Si huet mer d'Kontaktadress ginn vun der Selbsthilfegruppe hei an dunn hunn ech déi opgesicht an do hunn ech dann Transleit getraff, déi dat deelweis oder och scho ganz hannert sech hunn. Déi konnte mech vill do beroden. A soubal ech déi klengst Info hat, sinn ech an d'Internet an ech hunn an d'Ausland ronderëm telefonéiert. fir ze kucken, wéi se schnellweméiglech alles erauszefannen, ne? Well meng ganz Transitioun huet vum éischten Outing bis zur Operatioun zwee Joer an dräi Woche gedauert. Do kréien ech haut nach ëmmer gesot, dat wär jo e Selbstleefer gewiescht an dat wär eng Rekordzäit gewiescht an esou weider an alles war esou einfach an et ass vum selwer gaangen, ne? Ma ok, et ass bei mär ganz schnell gaangen, mee Einfach a selbstläuferesch war dat ni, well fir all eenzel Schrëtt, fir all Zwëschenzil, wat ech erreecht hunn, hunn ech immens vill Zäit a Liewensenergie dragestach. Ech hu während deenen zwee Joer keen Dag eppes anescht gemaach an och geduet wéi Transitioun. An ech hu mech iwwer zum Beispill, zum Beispill elo Nummännerung, also vum Virnumm hunn ech mech dann informéiert, Ech hunn vill missten op verschidden Administratiounen hei telefonéieren an E-Maile schreiwen, well ech dausend Froen hat an dat war immens ustrengend an iergendwann hat ech all déi Infoen zesummen an do hunn ech gekuckt fir an enger kuerzer Zäit all déi eenzel Paperassen ze bejeisigen, déi ech dofir gebraucht hunn. Dann hunn ech dat agescheckt an dann ass fënnef Méint dono koum déi offiziell Ännerung vu mengem Virnumm a Geschlechtereintrag An dunn hunn ech mech de Rescht vum Dag gefreet an den Dag dono ass direkt weider gaangen. D'Beschafe vun aneren Infoen an esou weider. Wéi gesot, also bis zum Schluss war meng Transitioun schonn emotional extrem ustrengend. Bah, et waren ganz vill schéin Momenter derbäi. Mee wéi gesot, et war kräftezehrend an et war eng Erliichterung, wéi ech an der Klinik agecheckt sinn an ok, lo lo sinn ech ukomm, lo gëtt gemat a lo ka kee mech méi zréckhalen. A well dat war och während zwee Joer meng gréissten Angscht, dass iergendeppes kéint passéieren, dat kann Ech weess net, dat kënnen familiär Ëmstänn sinn, dat kann en Unfall sinn, dat ka Krankheet sinn oder wat och ëmmer. Ech hat ëmmer Angscht, datt iergendeng passéiert, datt ech dann déi Transitioun net kéint zu Enn bréngen. An och dat war e Grond fir virun ze maachen, well ech wullt, dat wat ech erreechen, dat hunn ech, dat wëll kee mam ewech. An dat ass esou weidergaang bis zur OP. An, wéi gesot, fir ewell nach eng Kéier, et war schonn Immens kräftezehrend an ustrengend, ja. Am Nohinein, wann ech zréckkucken, géif ech et nach eng Kéier esou maachen. Et ass alles zwar richteg, et ass alles gutt gaangen, mä e Salzleefer war et mat Sécherheet net, och wann et no baussen esou ausgesäit. Mengs de, dat hätt dann och mat dengem Alter ze dinn, am Sënn vun, ech hu lo esou vill Zäit, net als Fra verbruecht a lo wëll ech méiglechst séier do ukommen, wat fir mech sou mäin Zil ass. Zum Deel, zum klengem Deel jo schonn. Ech war mer awer och bewosst, also ech maache virum, ech wëll näischt iwwerstierzen, mä et ass einfach esou, ech hat mer do en, wéi ech bis geoutet war, hunn ech mäin Zil virun den Ae gesinn an ech wollt dat, ech hat et wéilt ech och erreechen, well ech wosst, wann ech dat D'Enn vun enger Transitioun erreechen, dann hunn ech e vollkommene Glëcksmoment am Liewen, deen ech net méi wäert ophalen. An jo, ech wollt dat esou schnell wéi méiglech och erreechen. Mä den Alter spillt e bëssen eng Roll dovunner. Wann et elo e Joer méi laang gedauert hätt, wär wahrscheinlech och net schlëmm gewiescht. Mä bah, wéi gesot, ech hunn guer net ausgerout. Ech hunn och nach ni a mengem Liewen esou zilstrebeg eppes wollten erreechen. Mä et ass gutt gaangen an ech schätze mech ganz glécklech doriwwer.
Dat freet mech. Ech menge mir wären dann och schonn un engem Enn ukomm.
Ech soen der villmools villmools Merci, Annette, dass s de hei waars. Et ass ganz gär geschitt an ech soe villmools Merci fir d'Interesse. Ma d'Interesse ass nach ëmmer immens do an ech si frou, dass s de mer dat, dass s de mer meng Froe esou ausgibeg beäntwert hues. Ier der elo ausschalt, hei kënnt nach eng Rubrik vum Eli an dann héiere mär eis an zwou Woche rëm. Äddi! Ade!
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Wat mécht eng Sexologin oder e Sexolog? E Sexolog, änlech wei e Psycholog, schafft mat Persounen, déi Ënnerstëtzung brauchen. Woubäi e Psycholog sech ëm d'mental Gesondheet këmmert ass ee klinesche Sexolog op alles, wat mat Sexualitéit ze dinn huet, spezialiséiert. Et geet ëm kierperlech Problemer, ëm Traitementer, ëm d'Studéiere vu Sexualitéit, ëm Froe ronderëm d'Sexualitéit an ëm Bezéiungsthematiken. D'Haaptzil ass eng gesond an ausgewogen Sexualitéit, ee sexuellt Wuelbefannen. Fir vill Persounen ass Sexualitéit een Tabuthema. Sexologe sinn drop spezialiséiert, déi méi schwiereg Themen unzegoen an a Kollaboratioun am Rhythmus vum Client op eng Léisung oder eng Klärung vun der Fro anzegoen. Sexologe kënne bei der sexueller Educatioun an Opklärung hëllefen. Si kenne sech mat der Anatomie an de Funktioune vun de verschiddenen Organer aus an et kann een och mat hinnen iwwer Hormoner, Verhütung oder sexuell Verlaange schwätzen.

Nodeems déi medezinesch Aspekter gekläert sinn, kann een Zesummespill vun Therapie an prakteschen Übungen hëllefen weider ze kommen. Sexologen kënnen och mat Koppele schaffen, besonnesch wann dës duerch eng schwéier Zäit ginn. Koppelskrise kënnen zum Beispill een Doud oder eng Schwangerschaft sinn oder soss ee Gronn, deen zu engem Konflikt féiert oder d'Koppel aus dem Gläichgewiicht geheit. Andeems een mat der Koppel un der Kommunikatioun an den Emotioune schafft, kann och d'Sexliewen an d'Intimitéit an der Koppel sech rëm verbesseren. Fir Persounen, déi sech Froen iwwert hiren Gender oder hir Identitéit stellen oder déi ënner Gender-Dysphorie leiden, kann ee Sexolog se dra begleeden, Äntwerten ze fannen, duerch eng Transitioun ze goen an dat Ganzt ze navigéieren. Hei ass et awer sënnvoll, am Réseau mat aneren Organisatiounen ze schaffen a Ressourcen an Ënnerstëtzung ze deelen. Dat nämmlecht gëllt fir Persounen, déi sech Froen zu hirer sexueller Orientéierung stellen, also ob se hetero, bi, schwul oder lesbesch, pan, aromantesch oder asexuell sinn, fir just e puer Kategorien ze nennen. Sexologe kënnen och Ënnerstëtzung bidde bei Froen zum Sex am Alter an beim Alginn. Och wéi een eng ausgewogen Sexualitéit mat enger Behënnerung, Special Needs oder enger Besonneschheet huet, kann een Thema fir déi Beruffsgrupp sinn. Sexologen, oft an Zesummenaarbecht mat Therapeuten, kënnen och hëllefen een Trauma oder ee Mëssbrauch ze verschaffen. Traumatesch Erliefnisser hunn leider oft een Impakt op d'sexuell Verhalen, d'Loscht an d'sexuell Funktioun an et ass wichteg drun ze schaffen, fir datt d'Persoun dono ee méi erfëllten a méi fräit Sexliewe kann hunn. Andeems een heelt, kann een och méi Léift fir sech an anerer verspieren. Sexologe kënnen och Recherche maachen an op Unien wëssenschaftlech Studien duerchféieren. Forschung kann am Gebitt Gender oder Medezin sinn, mee och iwwer Konzepter wéi Maskulinitéit oder Femininitéit a verschidde Communautéiten oder sozial Beräicher. Si kënnen och Formatioune ginn an aner Professioneller ausbilden. Sexologe sinn also do fir dass de eng méi fräi an positiv Sexualitéit liewe kanns an méi erfëllt bass. Et ass wichteg als Sexolog am Réseau mat Erzéier, Dokteren, Psychologen, Schoulen an sou Servicer zesummen ze schaffen. Wanns du der eng Sexologin oder ee Sexolog eraussichs, kanns de och drop oppassen, dass déi Persoun sech mat queeren, feministeschen, BIPOC oder soss Themen, déi verschidde Minoritéite betreffen, kritesch auserneegesat huet. Hei solls du ee Raum kréien, dee fräi vu Jugement ass, wou s de dech oppen ausdrécke kanns, dech wuel, sécher an ënnerstëtzt spiers, fir un den Themen ze schaffen, déi dech grad beschäftegen.